ברוכים הבאים יעדער איינער צו די אלל אבאוט קאסא גראנדע גרופ. שקויעך שקויעך שקויעך פרויען פעדער פארן געבן אזא שליידער אריין דא אפאר הונדערט אידן, און דאס איז א מורא'דיגע געלעגנהייט פאר ביידע זייטן, פאר די אידן וואס זענען אויף די גרופ און פאר אונז צו קענען ווייזן וואס ס'טוט זיך אין קאסא גראנדע. איך שטיי דא אינדרויסן אין מיין בעק יארד און יעצט איז עס הונדערט און פֿינף דעגרי און איך לעב, איך מעלט נישט, איך בין נאך דא, און מיין נישט אז איך בין יעצט ארויסגעקומען אונטער די זון, איך שטיי שוין דא צען מינוט פרעקטיסן פאר די ווידעא, פארשטייסט? סאו איך בין נאך גאנץ און געב א קוק, מען זעט דא די זון, די זון איז בעסיקלי די זעלבע זון וואס איז אין ניו יארק, אבער אַכציק דעגרי אין ניו יארק איז ערגער ווי הונדערט און זעכצן דא אין אריזאנע, ווייל ס'איז זייער טרוקן, צו מסביר זיין די פילינג פון דעם איז, ווען איך בין געווען אין ניו יארק און ס'איז געווען פריזינג קאלט האב איך געוואלט מיינע קליידער זאלן זיין אזוי ווי א סטים, ס'ווארעמט דיך אן און דו קענסט ארויסוואקן, דאס איז וואס מ'פילט דא, ס'איז זייער טרוקן, ס'שוויצט נישט און ס'איז בא'טעמ'ט ווייל דו ווערסט נישט אינגאנצן אומבאקוועם, דאס איז בעיסיקלי די פילינג, טרוקענע סטימי קליידונג, לעטס קאל איט דעט וועי, סאו בעיסיקלי אונז גיימער פאוסטן אן א דעילי בעיסיס אפדעיטס נייעס. אלעס איבער קאסא גראנדע, חדר, גראסערי, ביזנעס, דזשאב אפערטוניטיס, וויאזוי אנטשפארן זיך געלט מיט די גראסערי און שאפינג, און אזוי אויך מעט השם גיי איך טרייען צו מאכן וויפיל מען קען וויפיל ס'איז שייך אינטערוויוס מיט מענטשן וואס האבן אהערגעמופט דא, וויאזוי זיי זענען אנגעקומען, זייערע טשעלענדזשעס, זייער פרנסה, וויאזוי טוהן האנדלן זיי פרנסה אין אזא פלאץ. און איינמאל א וואך גייט מען עפענען פאר פופצן מינוט, עס וועט פארקומען דינסטאג האלב נאך אכט ביינאכט ניו יארקע זייגער, האלב נאך פינף אין אריזאנע, פאר פופצן מינוט פאר די פאבליק צו פאוסטן און פרעגן פאבליקלי, חוץ דעם קענסטו ווען דו ווילסט פרעגן עני שאלה אויף ביי די פון איינע פון די אדמינס, דאס זענען אידן וואס וואוינען דא. אויב לאמיר זאגן דו פרעגסט מיך און איך האב נישט קיין ענטפער וועל איך בעטן איינער פון פון פון די אנדערע איינוואוינער ער זאל ענטפערן אויף דעם. קענסט סיי ווען שיקן די מעסעדזשעס אין פרייוועט און מען וועט עס טרייען צו אדרעסן. ס'איז א געלעגנהייט מיטצוהאלטן די אויפבוי פון קאסא גראנדע. סטעי טונד אונז וועלן זיך זעהן מיט גוטע נייעס, פיקטשערס, ווידיאוס פון אלע חלקים אין קאסא גראנדע. ביי!